Colli eto? Fi'n gwybod pan fi'n boddra yn efo five aside, fi'n rhoi give up o ti'n bod yn bel droi drwy'r proffesiynol fi'n credu. Wel, ti'n gwybod...
Celwydd!
Celwydd oedd mae'n Saturday comes!
Wel ti'n gwybod, dyw e ddim i gyd am bêl-droed dim mwy. Felly dwi 'di chwarae gemau yn broffesiynol. Lol Bottas. Ww, stiwsio'n iaith. Na, mae wir. Ee chwaraeon maen nhw'n galw nhw. Felly dwi'n gwneud miliynau jyst yn ista ar dy dîn. Mae fatha gweithio yn y Cynulliad, jyst efo mwy o bobl yn talu sylw i chdi. O, come on, sdim mwy enwog na Carwyn Jones. Mae 'na rhyw gan miliwn o bobl bob mis yn gwatsiad Ee chwaraeon ar wefan Twitch. Wnaeth 'na 40,000 o bobl droi fyny yn y cnawd i weld pencampwriaeth League of Legends y byd. Dyna fatha tîm buddugol cerdded ffwrdd efo miliwn o ddoleri rhyngthyn nhw. A mae 'na wobrau mwy na hwnna. Fi'n gwrando, fi'n gwrando!
Felly, League of Legends, un o'r gemau mwya' yn y scene ei chwaraewn. Grêt, rhaid neidio fewn i hwnna de. Gêm Moba ydi o, Multiplayer Online Battle Arena, lle ti'n chwarae mewn tîm, yn trio rheoli rhannau o'r map a dinistrio cartre'r gelyn. Maen nhw'n uffernol o gymhleth. A dydy atmosffer y gemau ddim wastad yn neis, maen nhw jyst yn llawn plant yn rhegi arnoch chdi. Reit, cer i lawr stryd fawr Bangor, dim diolch. Nesa. Starcraft Two, gêm real time strategy fel Age of Empires nôl yn y dydd, ond yn well. Yn lot, lot gwell. Rwan, mae hwn yn enfawr yn ne Korea, felly ella fydd rhaid i chdi symud fan 'na, Daf. Wow, wow, wow, wow.
Dwi'm yn symud i de Korea. Ti'm wedi gweld y ffilm The Interview, nes di'm dysgu dim byd o'r ffilm. Daf, Gogledd Korea oedd hwnna. Moving on. Beat 'em up ta, ma Street Fighter dal i fod yn boblogaidd. Sori wna i ddim chwarae Street Fighter, dim ar ôl gwylio'r ffilm, diolch yn fawr iawn Jean-Claude Van Damme. Ok neu first person shooter, ma Counter Strike dal i fynd yn gry a ddath hwnna allan yn 1999. Ooh, edrych yn laff!
Wrth gwrs, mae'r chwaraewyr 'di cael 16 mlynedd o bractis 'fyd, felly rydyn ni'n stryglo am ymryn debyg. Bob un penderfyniad yn bwysig, Bob un symudiad bach o'r llygoden yn gallu arwain at fuddugoliaeth neu ddinistr. Wyt ti'n ddigon da, Daf? Wyt ti? Oh God, dwi'n knackered jyst yn gwrando arnot ti'n siarad. O be am Hearthstone ta? Ti jyst yn chwarae cardia. Heavens ta Betsi, diolch byth. When I'm finished with you, kid, you're gonna eat lightning and you're gonna crap thunder. Be ti'n neud?
Stop it. Butcher Burleson, if not they'll kill you to death. Stop it. Sori.
Felly os ti'n dysgu chwarae gêm yn rili dda bydd yr arian jyst yn rolio i fewn, ie? Mae yna bres, a dim jyst gwobrau alli di gael dy sbonsro neu wneud hysbysebion. Os ti'n fodlon gwerthu dy enaid i gwmnïau mawr. Wel ie, pam ti'm yn moesu bod yn bêl-droediwr proffesiynol? Ond jyst fel pêl-droed, mae gan e chwaraeon i ochr dywyll, fatha trefnu i golli gêm o flaen llaw er mwyn gwneud quick buck gan y bwcis. Ie, ond does dim byd fel 'na'n digwydd mewn pêl-droed nawr oes e?
A dio'm yn stopio fan'na, 'di merched ddim yn cael amser hawdd iawn. Yn ddiweddar, gafodd merched i banio o un twrnamwnt Hearth Stone, achos, ti gwybod, 'di merched ddim yn gallu chwarae cardiau mor dda â ni yn amlwg. Wel, rhag y nenfwd ar ein penne. Mewn lot o gemau, fydd y chwaraewyr sy'n treulio'i amser yn slagio chdi off, yn galw chdi'n enwau, yn trio gwneud dy fywyd di mor anodd â phosib, a 'dyn nhw bron byth yn cael eu cosbi am wneud.

Ac yn gyffredinol mae chwaraewyr yn cael eu ecsbloetio a'u trin fatha baw. Flwyddyn dwytha nath na un chwaraewr proffesiynol o Korea drio lladd ei hun achos o'dd ei reolwr o'n gweithio fo'n rhy galad ac yn ffwrsio fo i yy neud petha do'dd o'm isio gneud. So pwy bydd rheolwr fi? Wel, fi.

Daf rhoi ni daf. Ni di sgori gol un dydd. Ti moyn lle bach arian o sgwennu am gemau cyfiadur yn y Gymraeg? Ie, ie reit.
Dal ni ar freuddwydio met.